Issa li l-kampanja u fil-każ tiegħi żewġ kampanji għaddew u marru u hawnhekk forsi nuħu l-okkażjoni biex nirringrazzja għal kull bat li xewqat sbieħ u l-appoġġ tiegħu fit-tnejn. Però meta wieħed issa jibda jitkellem fuq l-ekonomija naħseb li ħadd ma jista' jakkuża lil ħadd li qiegħed jitkellem għall-gallarija. Issa l-istorbju għadda, Il-budget mix-xogħol tiegħu qegħdin bħalissa għaddejjin fih, nippreparaw. Allura meta nagħtu ftit riflessjonijiet irridu nkunu kalmi u naraw fil-verità fejn aħna f'dan li huwa tkabbir ekonomiku. Għaliex ikun hemm ħafna li jikkritikaw u għandhom ċertu biżat. U meta tara, tara li jista' jkunu ġenwini fis-sens kif qegħdin ipoġġuhom, però ma jfissirx li jkollhom raġun. Per eżempju, huwa l-fatt li jgħidulek imma dana tkabbir huwa reali, dan huma florsi flus tal-passaporti tal-iskema ta' dik u tal-oħra li jistgħu jisfumaw fix-xejn. Jiena r-risposta tiegħi mill-ewwel ngħidilhom, bħalma fil-fatt ngħidha anke lir-rating agencies, kieku kienu kwistjoni ta' flus, ma on the ground fejn hemm in-nies mhijiex attività ekonomika, ma jkollokx xogħol. Mela allura meta ħarġet issa l-aħħar statistika tal-NSO illi turi illi t-tkabbir sar rekord u kiber b'5.8 fil-mija full-time, jiġifieri inti għandek 10,000 u kważi 200 ruħ iżjed mis-sena l-oħra, xi ħaġa qed isir, ix-xogħol qiegħed hemm u hemmhekk trid tarah u tmissu b'idejk. L-istess kważi 2,000 ruħ imbagħad part-time magħhom. Dan huwa xogħol għaddejja, jiġifieri l-ekonomija sew għall-ekonomisti u għal kull min hu fin-negozju jaf li l-ekonomija għaddejja b'ritmu qawwi, dinamiku Hu jeżisti, huwa attività, jekk hux fis-settur tat-turiżmu, jekk hux fis-setturi tal-iGaming jew finanzjarji, kull settur ieħor tal-ekonomija li mbagħad jiddependi minn dawn. Dan huwa reali, għax kieku allura n-nies ma jżidux fix-xogħol, ma jkollokx iż-żieda fl-impjiegi tax-xogħol. Dak huwa l-barometru fejn jurik li l-attività hija reali u hija fis-settur privat. Mhijiex iżjed kemm kienu jgħidu għax is-settur tal-gvern u għax u s-segretarjati hemm u s-segretarja tiegħu. Kieku dan huwa fis-settur privat, huwa qawwi u allura għandna jkollna moħħna mistrieħ minn dak l-aspett. Issa ma jfissirx għall-futur li għandu jsir ħafna iżjed. Aħna t-tir u t-target illi t-tkabbir għandu jkun ogħla mill-medja Ewropea mhijiex biex inkunu niftaħru biex nkunu minn ta' quddiem, imma għax għandna bżonnha. Aħna biex nikkonverġu mal-pajjiżi iktar avvanzati minnhom irridu tkabbir ogħla minn tagħhom. Din hija matematika sempliċi ħafna illi jekk aħna nikbru aħna żgħar u huma kbar u nikbru bl-istess rata ma niltaqgħu qatt. Però, bħat-tfal, jekk jikbru iktar mill-ġenituri tagħhom, jitwalu iżjed mill-ġenituri tagħhom, fl-aħħar se jilħquhom U hekk aħna bħala pajjiż żgħir nistgħu nilħqu l-pajjiżi avvanzati iżjed minna jekk aħna t-tkabbir tagħna jkun l-ogħla minn dik li hija l-medja. Importanti wkoll illi l-ekonomija tagħna trid tiddiversifika, jiġifieri l-ebda settur ma trid tpoġġi kollox fuqu. Aħna ma nistgħux naffordjaw illi r-riskji dejjem jibqgħu hemmhekk u jekk xi wieħed mis-setturi jmajna, aħna għandna setturi oħrajn li jpattu. U għalhekk il-Gvern sa jmur bis-saħħa fuq setturi ġodda bħal fintech, loġistika u life sciences. Dawn huma setturi tal-futur setturi tar-robotika, setturi li ż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna li qegħdin fl-iskejjel u fl-universitajiet huma jippromettu u jkunu jistgħu jsibu xogħol f'setturi ġodda. Is-setturi ta' ngħidulhom jiena ta' bla snajja', setturi manwali, id-dispjaċir huwa li qegħdin jisfummaw fix-xejn, qed jispiċċaw. U allura importanti li aħna nkomplu. Għal dan irridu issa iktar kwiet u iktar kooperazzjoni, iktar għaqda. Din mhijiex xi ħaġa kif naqbel filosofika, hija importanti li bħala pajjiż aħna rridu jkollna l-għaqda għall-inqas ma jfissirx li naqblu f'kollox u ma nikkritikawx l-affarijiet li mhumiex fl-opinjoni tagħna mhumiex tajbin. Imma jrid ikun hemm ċertu għaqda u common front, ma jistax ikun li nħallu l-barranin jattakkawna fil-setturi l-iktar vulnerabbli bħalma hija t-taxxa, bħalma huma s-setturi finanzjarji, l-iGaming, eċċetera Hemmhekk għandna l-ħobż tagħna, għandna l-ħobż tagħna u tat-tfal tagħna u għandna niddefenduh flimkien bħalma dejjem għamilna. Jiena naħseb illi l-futur dawn l-affarijiet sa jidħlu f'moħħna u naħseb illi wieħed sa jistenna illi jkun hemm iktar kooperazzjoni fejn jirrigwardja l-ġid komuni